ame va gbe ŋkeƒe ava la dzi. Egbe medi be makɔ akpedada tɔxɛ kɔ yi na new subscribers we. Makɔ akpedada gbogbotɔ kple yayra gbogbotɔ ne yi na me yo le video ma ta no me le kpɔ le video ma ko dza gba ne na me be asi a no asi me ne mi a no kame aha eh egbe pe nu yi me di ma fia ya nye be cho GM wu o be organic modified food organic modified food e ya nye be yo vo tro asi le nu ɖuɖu ŋu no je be nu ɖuɖu ne tsia be le eh, kɔsita eve me la Kɔsida ɖeka nuɖuɖua tsi anya kpɔ alolo loto, wòaɖui dewo ne wobe yewoavivi la avivi ŋanɛŋanɛ atso wo me. Eyiwo mavivi tsi o la, wòanya be womavivi o. Eyiwo e mi le dudu wokɔ le vava. Magblɔ be le eƒe yiwo va yi me la, míaƒe Ghana Parliament, nye menya ne Togotɔwo tso wɔ sigbea, Benin tɔwo tso wɔ sigbea o, vɔ míaƒe Ghana Parliament wokɔ bill ma kɔ va be ne yewoa legalise GMO le Ghana, nye me kpɔ teƒe, nye me nya no legalize ya o, no legalize me ɖewo ku me ŋlɔ le comment ya te ne mia na manya. Nui le nye be organic modify food ɖe egble nu le amegbetɔ ŋu, ena dɔlele vovovo yiwo nye mate ŋu axlɔ, in fact dɔlele vɔdiwo pete nate ŋu abu ta me tso ŋu la, eh, ma gblɔ be. Dziemo enana nuɖuɖu eh vevesese ma ok nuɖuɖui mi le ɖuɖu me gblɔ be yovuwo me se abe mia le mi se se o yata wonye be wova le mia tɔgbewo kɔ yi ɖe America bene wova yi tu America nawo kɔ yi ɖe Britain bene wova yi tu Britain nawoe ekpɔe ɖa ɖe vewova yi wova yi tu Europe nawoe nyi me di be ma fiawo le egbe ƒe mɔ ya dzi enye be anyo be Nalé ŋku ɖe nuɖuɖu yi nèle ɖoɖo ŋu hade be wò ŋutɔ tɔtɔ ƒe lãmesesẽ ta. Míle hiã me xoxoxo, ega mete ŋu le mía si sugbɔ o. Magblɔ nya ɖe viɖe me be, ne èxɔ kansa ƒe dɔléle ate ŋu akpɔ ɖokuiwò dzia? Ao. Ok. Mítsɔe le kpɔɖeŋu nuɖuɖu yiwo me le yɔyɔ be organic modified food alo GMO-a. Eyae nye number one Carrot yi mi le ɖuɖu. Apple yi wo mi le ɖuɖu. Cabbage yi wo mi le ɖuɖu. Bia carrot tɔwo be, no yɛ nuɖuɖuɔ ƒa ƒe ɖe carrot si ƒe stem yawo va yi doɔ alo carrot ƒe eku. Carrot ƒe ku yawo va yi doɔ le agblea me. Ɖewo va yi ƒle na ekuɔ. Yi wɔɛ be ne enye eŋeŋutsu eŋenyɔnu, ne enye minista, ne enye ametsitsi le dɔƒe ɖe la, Anyo be nàtrɔ asi le woƒe lãmesesẽ gbɔ, elabe nuka míkɔ enumakɔ le mía ɖokuiwo wu? Míkɔ dze mɔ kɔ le mía ɖokuiwo wu. Mebe, ne asitsatsa kpa dzi la, wòate ŋu akpɔ asitsatsa haɖe be nuka ne bli ye nèkɔ le wɔwɔ la, eblia lolo na wò fain. Atsi na wò tsɛ fine, anya kpɔ, amewo aƒlɛ na wòe wòakpɔ ga. Tomatosi ya nèkɔ le wɔwɔ la, ee, tomatosia anya kpɔ, alolo, abiã nyuiɖe, akpɔ ga. Vɔ nya yi gblɔm mele le eme yae nye be, anyo be míaƒe lãmesẽ nenɔ ŋgɔgbe gbã hafi susɔewo no kplɔe ɖo. Míaƒe dzime ƒe dedienɔnɔ nedo ŋgɔ na míaƒe egakpɔkpɔ le agbe me. Eya le veve ɖe. Edukplɔlawoe ɖee. Ɖewo ya womele míaƒe tame bu be yewoana míakpɔ ŋgɔgbe o. Ta wote ŋu kɔ nya ya kɔ yi ɖe parliament, ameyibɔ, hadegata. Ete ŋu kɔ nya yawo ƒetee kɔ yi ɖe parliament be ne wova yi pass bill ya. Ega ko na kpɔ le eme. At the end of the day dɔ lele ya wana mi. Dɔ me le miawo le Ghana o. Ame sia ame ƒe xɔme gbe le Ghana. Fa bli ne na kpɔ be blia ma tsi wa. Do makani na kpɔ be makania ma tsi wa. A tsi. Taa nya sue yi le asinye me di be ma gblɔ na wò nɔvi. Egbe le mɔ dzi ema. Be, Miaƒe dukplɔlawoe ele tsitsi gbɔ ɖe. Le ŋku ɖe nuɖuɖu yi ne le ɖuɖu ŋu.

Eya wole yɔyɔ be GM o. Mi ava zu kluvi. Koko yi mi le ƒaƒa le Ghana no kɔ eƒe GM kɔ va ɖe. Ne kɔ G, koko ma GM ƒe koko ƒɛ ɖe, ma tse ku na eo. Edze be nava yi ƒle koɔ le yovo gbɔ. Yi wɔe be ava trɔ zu kluvi na yovo. Miaƒe bli kple makani agbe li yiwo mi le ƒaƒa. Ne wo kɔ GM tɔ kɔ va o lololo to na wɔe vɔ o li cancer kple dɔlele susuewo na wɔe ɖe. Nu yi wògagbe le ŋuwòe nye be àva zu kluvi na Yovo. Èku agbeli ƒe kuɔ ɖee, wòayi ɖe Yovo ɖe hafi wòava yi ƒlee. Ekema èva zu kluvi nɛ. Míɖe kuku na míaƒe dukplɔlawoe kple míaƒe ame tsitsiwoe. No tu asi le ŋu. Ewò nènye ɖevi ame tsitsi nèle tsitsi gbɔ ɖe mí be lãmesẽ nenɔ mía si. Mídi be míatsi le ʋe me, mídi be míatsi. Ɖale yi mia wɔa ci ɖe ya gblɔ mele na wɛ. Lamesese ɖe mia me yi bɔwo si wole. Haɖe me mi le natural ɖu. Mi le organic food ɖu. Organic, modify ya wole yɔyɔ be eya nye GMO a. Efia be ɔe natural ale Mawu wɔe na mi, Mawu sogboli sa wɔe na mi mi le ɖuɖu ɖe. Yovo va yi trɔ asi le ŋu ya wole yɔ be GMO. Yi wɔe be nya kpɔ enya enya enya enya eviviɛ. Nɔvi lɔlɔ, enya sɔe me be makɔ de ŋkuwò me mewɔ video ɖe tso ŋu va yi xoxo, vɔ eyi le veve ɖe nam le gbɔgblɔ nye be, anyo be nàma video ya be wòasɔ ame ɖe si. Nuka mele yɔyɔ be GMO? Nuɖuɖu yi gblẽ amegbetɔ ƒe agbe, eya mele yɔyɔ be GMO. Nuɖuɖu yi gblẽ amegbetɔ ƒe vivisese, eya mele yɔyɔ be GMO.

Ame yiwo pete wa ame subscribe mawu sogboli sa ne yra mi. Ne subscribe de alo ne ŋlɔ comment de video te ɖe efia be ne le tsitsi na YouTube tɔwo be video ya ɖe yi kpɔ vi ɖe ne yata ne to me yata ne ŋlɔ comment de te. Thank you ɖeɖe kura tse sugbɔ nam akpe ɖe ŋunye le YouTube dzi. Eʋe dukɔ me be.

Dagbeɖeyame biana be, Ele veve ɖe be GMO aɖee no tasi etsɔtsɔ va doɔ me. China tɔwo ava ƒle organic le Ghana akɔ yi ɖe China ekema woa trɔ megbe akɔ tin tomatoes kɔ va na mí. Abia ɖokuiwò se be ameyibɔ mí le nyuiɖea? Woava yi trɔ asi le eŋu, woa package kɔ va na mí. Ame yibɔ mí li nyuiɖe a? Afu le mía si vɔ mete ŋu le akpa le o lo. Nu yi mí te ŋu le o abɔbɔe mí abɔbi mí le ɖuɖu enyo wu akpa yi wo le tsɔtsɔ tso China kɔ va le mía na. Mɔli yi wo le tsɔtsɔ tso China kɔ va le mía na. Dukplɔla wɛ ɖe me be me dukplɔla wɛ ɖe mi ci mi na wo advice yi. Mía, mía fowo, mía tɔwoe, mía dadawoe, mía nɔviwoe nye dukplɔlawoe. Vɔ ewɔ nam abe they are lacking the sense of what? Of Africanism. Eyata wokɔ GMO ƒe bill kɔ va parliament. Nyateƒe ɖeka ye ama gblɔ na wò le agbeŋke ƒe yava la dzi me be míaƒe lãmesesẽ le veve ɖe na mí. Ne èkpɔ video ya, me, me be nuyiwo le yɔyɔ be GMO ɖe, poison ya wònye.

Vɔ wokɔe kɔ le politiki wɔ kple susu be ne woate ŋu akɔ nuɖuɖu mawo kɔ va mía de me. Míde kuku na woe. We are okay with our organic food that we are eating. Ele Togo me it's the same thing. In fact, eya yi na Afrikatɔ ɖesiaɖe, eve ŋutsu eve nyɔnu le teƒe ɖesiaɖe me be, GMO ɖe mi tasi ɖuɖu. Ne ekpɔe le ame ɖe ƒe agble me ɖe, na amea nenya be nye mele tsitsi na wò be ɖe poison ya wònye. Anya kpɔ gabaa. Vɔ poezi ya wòle mía na. Va yi ɖe wò fon dzi ne na type be GMO side effect alo side effect of GMO ekema na kpɔ ŋuɖoɖo na ɖokuiwɔe. Yeovowo me kpɔ nyui na mi fia yɛ me o, wo ma kpɔe ana mi ŋdiɛ me o. Wo me kpɔe na mi ŋdɔ me o, wo ma kpɔe ana mi fia yɛ me o. Wo me kpɔe na mi ŋdiɛ me o, ta wo ma kpɔe na mi fia yi me o. Nyateƒe ɖekae magbe na wò le agbenke ƒe aʋala ŋuti. Enyo be mía srɔ̃ nade tso yovo gbɔ but it is not GMO. For GMO ɖe, it should be the last thing yi mía de asi me. Me bia dagbe na ameyibɔ, bia dagbe na ʋeɖukɔ, bia dagbe na amesiame le mɔ dzi. Nɔvi lɔlɔ̃we, mía nɔ kame? Egbe nu yi medi be magblɔ na wò enye be, ne nu yiwo mele fiafia, nu yiwo mele wɔwɔ le mɔ dzi ele dzidzɔ na wò la, dze agbagba be na subscribe. Kpɔ gɔmea, kpɔ gɔmea, àkpɔ be e nu dze button dze ma woŋlɔ ɖe edzi be subscribe na subscribe. Ne e subscribe vɔ la ekema nye kple wò míanɔ kame. Subscription nu eve le eŋu. Ne e subscribe le wò bat ezi button dzi la, azi ga via dzi, ga sue ma na zi dzi. Notification bell zi all. Ekpe ɖa ɖi kple susu be gbe sia gbe ne mekɔ video kɔ do ɖa wòe anɔ xɔ anɔ YouTube a channel be mekɔ video kɔ do ɖa.